Ke le dumedisa mo leineng la Tate le la Morwa le la Moya Mokgethwa. Amen. Bakauleng ba ba rategang lengwalo la rona re le bona mo go eh, St. Luke kgotsa Dr. Luke eh, chapter 24 re bala mo go verse 36b up to verse 48. Bakauleng ba ba rategang ke lengwalo le le tshwanang le lengwalo le re le badileng mo bekeng e fetileng lengwalo la St John eh re badile mo go chapter 20 from verse 19 to 31 bakauleng ba ba rategang lengwalo la kajeno ge ke boeletsa re le bona mo go St Luke kgotsa mo go Luka 24 from verse 36b to verse 48 bakauleng ba ba rategang lengwalo le jaaka ke setse ke tlhalositse gore le tshwana sentle le lengwalo leo re le badile mo bekeng e fetileng ke mangwalo a morago ga tsogo ya morena jesu mo tsamaong ya gagwe go boela Jerusalema jaaka a kile a bua le barutwana ba gagwe gore o tla kopana le bona ko Jerusalema bakauleng ba ba rategang. Mo bekeng e e fetileng re bone barutwana ba tshogile ba khietse ntlo e ba leng mo go yona ba tswetse le difenstere they want to make sure gore the leadership ya Majuta ga e tle go ba bolaya kgotsa go ba tlhagisetsa kotsi, mme ba ntse ka foo ba emetse Morena Jesu jaaka a kile a ba tshepisa. Bakauleng ba ba rategang re a utlwa mo bukeng ya St. John gore o ile a iponagatsa mo go barutwana ba gagwe ba ba neng ba tlhaela ka a le mongwe e leng Thomase, mme go iponagatsa ga gagwe bakauleng ba ba rategang go na le dilo tse di gakgamatsang, dilo tse di tshwanang le gore e re ga a tsena bakauleng ba ba rategang a se ka a tsena ka mojako ba bone fela a setse a le mo gare ga bona. Mme pono ya bona e ba reye e re a ka tswa e le sepoko, a ka tswa e le sethotsela e se e se motho wa nnete bakaulengwe ba ba rategang, a ka tswa e le sepoko. Bakaulengwe ba ba rategang re utlwile gape le gore Thomas ena o kile a bua gore ena ebile ga a dumele sepe a ka dumela fela ga a ka tsentsha monwana a ba a tsentsha le letsogo mo letlhakoreng mo morena jesu a kileng a tlhabiwa teng bakauleng ba ba rategang mme seno se ne se re bontsha gore eh monna a tshwana le tomase o ne a sena tumelo o ne a sena tumelo O ne a rata gore a dumele ka go bona, Thomas Makgolwa ka go bona, mme fela go ne go bontsha o kare ba bang ba ba na le yona tumelo, mme fela ge re tsenelela re analyse-a um se se diragetseng bakaulengwe ba ba rategang um go re bontsha le bona ba nne tumelo ya bona ge e le gore e teng e ne e fokola gonne ge ba lebelela Morena Jesu ba ne ba mmona o kare ba bona sepoko ga the ba ne ba tshogile bakaulengwe ba ba rategang mme ke ka mokgwa o re bonang go direga mo lengwalong la John. Bakaulengwe ba ba rategang mo lengwalong la kajeno, lengwalo la di-eighteen tsa April-e 2021, re utlwa kgotsa re bona go diragala se se tshwanang le se se diragetseng mo lengwalong la John-o. Morena Jesu a tsena bakauleng ba ba rategang mme ga a tsena o tsena ebile ntse ba bua o kare ba ne ba bua um le, le, le, le monna Tomase ga ntse a ba raya a re yena a ka se dumele a ka se dumele kgotsa ga a dumele o rata gore a tsentshe monwana a ba tsentshe le letsogo mo letlhakoreng mme go bontsha o kare morena jesu o ne a utlweletse that discussion gonne ge a tsena bakauleng ba ba rategang o tsena fela ka gore a ba netefaletse gore ke ena morena jesu ke ena morena jesu o tsogile he is risen Mme re utlwa mo go verse ya mathomo ba re while they were still talking about this, go raya gore ke ge ntse ba leka go tlhalosetsa monna a tshwana le Tomase. Then re a utlwa gore Jesus himself stood among them and said to them, Peace be with you. O tsene ka tsela e tshwanang le tsela e a kileng a tsena ka yona ge a ne a tsena mo lengwalong la John. Mme ke se ba neng ba ba tlhalosetsa Tomase gore mokgwa a tseneng ka ona ke mokgwa wa bopoko o kare e ke ke sepoko mme ga a tsena wa ba netefaletsa gore ga se sepoko um he said to them peace be with you a re kgotso e nne le lona ba re ga thwe mo go re lebelela verse e latelang they were startled and frightened thinking they saw a ghost ba ba ba ba ba ba bone sepoko Kore ka mokgwa ba neng ba le ka teng no ka re ba tshasitswe ka molora mo matlhong um ba, ba, ba le startled ba tshogile he said to them why are you troubled o, o, o bone a a bona batho ba e leng gore ga ba nnisega they were troubled ga e ba lebeletse mo difatlhogong tsa bona bakauleng ba ba rategang and why Do doubts rise in your minds? And ka mo ditlhaloganyong tsa lona, o ka re le a doubta, ga le sure, ga le sure, ga le na bonnete ba gore ke nna o le mmonang, goreng go le bjalo. O botsa bjana ka gore mangwalo a ngwetswe and ba kile ba bala go tshwana le rona, re kile ra bala the bible ya re tlhalosetsa gore go tlo direga exactly ka mokgwa go diregang but they are taken back ba ba ba ba confused as if ga ise ba ba le eh mangwalo and eh, eh, eh, eh, eh, verse e late e re look at my hands o ba bontsha matsogo a gage o ba bontsha maoto a gage a re it is myself a re ke nna a re touch me and see a re a ghost does not have flesh and bones As you see, I have. bakauleng ba ba rategang go na le go se dumele ga barutwana ba morena jesu go na le go se dumele ga rona le rona motlha mongwe re santse re tsaya gore morena jesu then goreng a kile a tsena go khietswe go tswetswe difestere a tsena ba mmona setsale mo gare a bona ke bopoko motlho mongwe ba kauleng ba ba rategang seno se rata gore re boele morago ro bala re tlhaloganye gore morena jesu o re buang ka ena he was 100 percent human and 100 percent divine hundred percent divine e raya gore ke modimo hundred percent now re bona modimo 100 percent gonne rona re bolaile motho 100 percent morwa maria morwa maria eh, eh, eh, mmele o morena jesu a neng a o dirisa a o dirisa gore re kgone gore re bue le ena re tše le ena re, re, re bone go tshwana le ena mme o tsile mo mmeleng o o mo go 100 percent divine 100 percent god a ka seke a thijwa ke mabota ga gona se se ka mo thibang bakauleng ba ba rategang ga seyo gore lebotana le botana ga se sepe bakaulengwe ba ba rategang mo go morena jesu mme ba, ba, uh, his disciples were supposed to be knowing that and his disciples ke rona we are today supposed to be knowing that but i can tell you gore bontsi ba rona re santse re makala re makala go tshwana le le di-disciples tse di neng di mo emetse ba ne ba nagana gore o tla fitlha a kokota bjaka a tlabo a le mo nameng ya bophelo ba rona ba ba santseng ba le mo lefatsheng le le ka kwano ba kauleng ba ba rategang morena jesu ga a kokote ka tsela eo rona re neng re e nagana gore o tla fitlha a thibiwa ke mabati a thibiwa ke mabotana ga a thibiwe ke mabotana ba kaolemo ba rategang ra utlwa when he had said this he showed them his hands and feet wa ba bontsha wa ba netefaletsa o ba bontsha the evidence ba kaolemo ba ba rategang and while they still did not believe it because of joy and amazement. He asked them, Do you have anything here, here to eat? Bakauling babarategang, Morena Jesu is trying eh, by all means gore a bontshe batho ba gore ke ena morena jesu o kileng a kgaogana le bona o kileng a ba bolelela gore mo morago ga matsatsi a mararo o tla bo a tsogile o leka go ba netefaletsa mme o kopa borotho do you have anything eh, eh, eh, eh, ba mo fa they, they, they gave him a piece of broiled fish Uh, a a- a ba bontshe gore le ena o tshwarwa ke tlala o tshwana le bona ka go tshwarwa ke tlala amen bakauleng ba ba rategang o tsaya fishi o wa e ja and he took it and ate it in their presence e se magic mo mo ba leng mo teng ke gopola magic eh ntate matlapeng eh a re a re a re fasa fasa jake mo kala ska zoom sa rabim a tsaya eh le a lisa ka fo morago ge le boa go boa e le sa katuku bakauleng ba ba rategang mo pele ga bona mo matlhong a bona morena jesu o ja that fish gore a ba bontshe gore ga se sepoko because o ne a lemoga gore go na le the spirit go na le moya o o reng ke sepoko ba kaulemo ba rategang he said to them this is what i told you while i was still with you everything must be fulfilled that is written about me in the law of moses the prophets and the psalms a re a re se se ke se se netefatsang tse di kileng tsa buiwa ke baporofeta tse di ngwetsweng mo dipesalomeng dipesalome tsa bo um dafita solomone mo dipesalomeng tseo go kile ga ngwalwa mme gore tseo e nne nnete ka tseno go ne go tshwanetse go direge ka yona tsela e Mme o leka go ba bontsha gore le di badile dilo tseo, mara ka tšeno le fetogile. O ka re ga le sa di itse, o ka re ga ise le kopane le tsona, o ka re ga ise le nkutlwe ge ke le raya kere ka letsatsi la boraro ke tla tsoga. Bakaulengwe ba ba rategang, e bua le rona e bua molaetsa o ke molaetsa o o buang le rona o o reng mo go rona re seke ra fetogela morena jesu mme re utlwisise le mangwalo because seno se se diregang se bontsha o kare batho ga ba sa gopola se ba kileng ba se bala mo mangwalong in the bible Then he opened their minds so they could understand the scriptures. Morena Jesu a lemoga gore gore ditlhaloganyo tsa bona di tswalegile, they are closed. Ga wa itse ga ba bone sepe ba mo lefifing, mme a ba bula ditlhaloganyo. He told them this is what is written a re se ke se se ngwadilweng a re this is what is written this is what is written the messiah will suffer and rise from the dead on the third day ka letsatsi la boraro ke letsatsi la boraro mara ba santse ba romela they are not sure gore go direga eng ba tshwana le banna ba emausi banna ba emausi gonne go sena scripture mo go bona ba ne ba bua kgang ya monna o a kileng a bolawa ka setlhogo ba ga gona scripture se ba neng ba refera mo go sona mme dibebele di teng motlha mongwe le rona se teng scripture their bibles everywhere everywhere where i know the official um, uh, institutions tse ke di itseng di na le di-bible you go ko di-technicon ko di-university ko ditoronkong everywhere o kry-a go na le bible mme o kare um bakauleng ba ba rategang se se neng se direga ko ko ko Jerusalema kgotsa mo tseleng ya Jerusalema go tloga ko Golgotha go ne go na le lefifi go gore batho ba ba leng mo lefifing ba ba sa tlhaloganyeng gore go diregang mme bakauleng ba ba rategang re tshwanetse ra tsaya sekai mo go seo se kileng sa direga mo tseleng ya, ya, ya jerusalema morena jesu a lemoga le ge a fitlha go barutwana ba gage o fitlhela go tletse lefifi amen and

bakauleng ba ba rategang jerusalema was the center was the pivot ke mo dilo di ne di tshwanetse di tloge di le fo teng foo morena jesu a yang ko teng ke ko go rona ke ko go his disciples ko barutwaneng ba gage because re utlwa ka mo go john o ba budulela moya o ba budulela moya o galalelang o ba o ba empowera o ba fa maatla a gore ba simolole tiro ya go tsamaya ba raya batho ba re sokologang gonne mmuso wa magodimo o fitlhile ba kauleng ba ba rategang ke rona bao ba re tshwanetseng gore gone bjaanong re tswe ka mogare ga kereke re tsamaye ro re sokologang gonne mosi wa magodimo o fitlhile bakauleng ba ba rategang if we reading it right if we reading this word right the gospel e ra gore we must get out of the comfort zone and go and preach to the people ka morena jesu You are witnesses of these things. Le dipaki, re opaka. Ba ka uleng ba ba rategang, that's the last verse, verse 48. E re, re, re opaka, re nne dipaki. Ba ka uleng ba ba rategang gonne rona, we are better, we are better, we know it first time. We know it as it is and therefore re tshwanetse ba kauleng ba ba ba rategang ra emelela ra tswa ra tsamaya ra ra ra yo witnessa ra yo preacher ra yo bolelela batho ka morena jesu gonne rona re mo itse even better re mo itse e le morena jesu o bulang mabati o kokotang mme ge a setse e le morena jesu o o e leng modimo o tsena fela, o tsena fela. Re itse seo, go tsena ga gae fela ga se sepoko. Bakaulengwe ba ba rategang ke ena the divine, 100 percent divine. Morena Jesu ga se 50-50, ga se 50 percent motho, 50 percent Modimo. No, ke 100 percent motho ke 100 percent divine divinity ke modimo 100 percent ke ka foga a setse a boa a sa tshwarwe ke mabotana a tsena fela amen a re rapeleng re leboge modimo tate modimo morwa re a leboga tate ga o kile wa re enlightena you enlightened us mme ka jeno re a itse gore seo barutwana ba gago ba neng ba se bona e ne e se sepoko it was 100 percent divinity it was you ka sebele modimo wa iseraele mme re dumela mo moyeng wa mokgetho o kileng wa re tlogelela ona

viruses re a leboga modimo wa iseraele go na le tse ding di-virus tse e seng keng di bonwe tse di itseweng ke wena and you stopped them gore a theka re leboga foo modimo wa iseraele because we may be blinded and think these are the only virus uh, viruses